and then coconut biscuit aɖe yi ke ele very special ne nèkpɔe ye nye yi and we wanted to go through mía azɔ ɖe madam dzi míabie leke tututu wɔna ya kɔ yina dzie uh, this is a, a, a, a great factory in the municipality i should say ne wowɔ anyo hã wodze be wakɔ heya da ɖe one district one factory ƒe ɖoɖoawo ta anyo ŋutɔ kple su be this should be one of the biggest factory in one of in keta municipality as míesesem be wole ada factories wo ale ada uh, municipal woa keta Nenea wotrɔ tsi ŋunye one of the factory in the municipal la ade mía dzi. Mía zɔ geɖe madam dzi. Process vovovowo le afia ye mía kpɔkpɔm le afia. Medi be mía ayɔ madam Suzy ne wòa na mí leke wò wɔna wɔna ye ka ye wo dze nuya gɔme ye leke nuya kɔ le. Mí di be mía biae eƒe ƒle ɖe leke wo yi mee. Efu me kpɔ be fukpekpe blibo le dɔ ya me. Ma nyo be machine gãgãgãwo na va kɔ ɖe afia ne wòa kɔ nɔ dɔa wɔm. Dzidzɔ ma nɔ dzidzɔ ɣi me tom o. Ŋku ƒe nye fuɖeame nu ma wò ma va ɖe fu ne etsɔ me kpɔ o. So me ma- Madam Suzy yɔ ge mi wòage ɖe mía dzi. Aunty Suzy, me ɖe kuna ge ɖe mía dzi ne le- mía akpɔ ɖa be leke mí wɔna ya gɔme dze ge le egbea ƒe ŋkekea me. Aunty Suzy trɔ trɔ ɖe afia na mea be, Akpe, e, míeva wò wò factory vi kpɔɖoe aɖe le afia yi ke factory ya na fia ɖe wònya edze be factory ya e, within two three years edze be factory ya nazu factory gã gake míagblɔ be Keta Municipality ya alɔdodo ma meli na wò abe yi ke míawo míbu be alɔlɔdodo ma nava ne factory ya nayi ŋgɔ gbɔ. Gbã Yeƒe ka mee nèdze wɔna ya gɔme? Eo emɔ nɛ efi ye medze gɔme fia, mekpɔ ƒuɔ me nyi. Ƒuɔ me nyi ye nanu ge fia. Ee.
Akpe gbangbɔ medzi mabia be leke yi edɔ ɖee, leke nèkɔ edɔ, leke nèkɔ edɔ kɔ dzi yi mee? O edɔɛ boŋ eyi me eyi ke medze gɔmea, o edɔɛ dzi yim fain. Agba ƒe nuƒeƒle hã eyina dzi fain, nyemeble ge o ee. Mi mewɔnɛ fia wòtsina anyi o. Mi mewɔnɛ fia wòtsina anyi o. Akpe blibo be ne èdze agba eɖe nu ma gɔme nam. Medi be nàkplɔ mí kɔ to nuwo katã gome gbã. E, e ne ya fu, woɖem la, leke process-a eya gɔme ɖe? Ah xe ya ene ene chips ya. Okay. Me va ƒla na. Ne me ƒli vɛ me va fe ni. Okay. Aba la e, le afi ya ene. O le fefe la. E o le fefe la afi ya ene. Ko mi ɖe ni. E ɖe le o ho o le afi ya. Ne mi di voa mi gbɔna klɔ ge. He ke ne mi klui voa afi mi gbɔna nyi nɔ ge ɖe ŋkɔ. Mi fi ma ha ɖo ge fia. Fi ya ke ne mi e lili ne le ha. Mi ɖo ge fia mi ba shi wo mi kɔ e lili ne. Menye mashini. Agbe le egbe efefe ya me ɖe, eyi ko mikɔ nɔ fema. Meɖekui eyiwo kɔ dze gɔme etsɔ etsɔ abe ga anyi ene vɔ keke ŋdi ya ga atɔ̃ ya hafi wowu nu. Etsɔ ga anyi ŋdi ya ga atɔ̃ ya hafi wowu nu. Ne wòanye be big mashini ɖe nanɔ anyi One of the innovation machine na nɔnyi wakɔ nɔ nuya ofema. I think within 30 minutes. Enu ne nie ya lafia. Within 30 minutes. Enu ya woxɔ me ɖe ŋu abe ame ade, ame andrea. Even machine ma will help them be they, they can produce more. You see, these are some of the things wo hiã be mía nɔ wɔm ne mía de duo me. Eh, mí zɔ ɖe dzi ta ne wɔ nye be wotso le afia. Eyina ɖe ge eh, afi bubu. Ye wolilinɛ le afi ka? Mige ɖe afi ke wolilinɛ dzi. Ye wolilinɛ le. Ẽ, medi be nàfiam. Ke aleka ko mi nɔwɔ bukeke ge kpɔna enu gbogbo mawa? Aleka ko miwɔnɛ hã? Ne mieva kɔ minɔ anyi ɖe enua la, ekɔna eŋya. Elili nua ye nye ya. Ye ko mikɔna nɔ lilimɛ. Mía katã minɔna kplɔ̃ ŋuti hoo. Minɔ lilim vivivi. Aleka bukekekeke wòsuna gbɔ. Hafi miva ɖona dzoe dzi. Migava klɔnɛ gaɖena. Coconut oil le eme. Ne mi re ɔya la leme vɔ afi me kɔ anyi tsia ɖe dzi afi mi eɖo ne dzo dzi. Etigbe kple dɔntsiwo nɔna me. Akpe he mɔ process mɔ ya wontɔ o secret ma me gakɔ ne dua dza o. E wa gava fi ya va wɔ. E mi aɖo mi nɔ ŋu fim tsa tsa tsa. E nu yo ne kɔ tsa ke ne kple tɔn ya ne ne wo secret. Akpe Eee kake ɖe, woŋtɔ ekli masini aɖe yi ke le izi woakɔ wɔ nu ya within some few minutes aa? Wò ŋku kli masini aɖe nam. Nye ŋku mekli masini o gake amewo vana. Ne wova wogblɔna be woyɔ edzi masinia vɛ nam. Woyina ŋuwua nyemegasena wo ŋkɔ o. Ee.
Woyina ŋu womegasena woƒe ŋ mesena wo ŋkɔ o. Ɛɛ ɛhɛ masini na nɔ anyi I don't think ɛɛ mi ŋu akɔ ge ɖeka ɖo mi lɔ gakɔ ɖe eme gbogbo zã

Midze agbagba miakpe ɖe mía ŋu. Ɛɛ, mamii, eƒe nɔmba yɔ kpe. Ɛɛ, nɔmbawo le nuya dzi fũu yi ke mɔ mí mía mía ne ebe ake ɖe mɔ mí ŋu for a sponsorship to bring some of the innovative eh, machines wo kple sugbɔ woakɔ wɔ dɔ ya kɔa. Yɔ mɔ mí le 0245 506 055.

So far as number ele wo gbɔ kɔa, ne ne ne le wo gbɔ kɔa, mi number da ge ɖe screen na dzi. Yɔ mɔ mi kple zu be alɔdodo ɖe nava ne enu ya. Wonɔ nu yɔm ɖeka ɖeka ɖeka ɖeka. Enye fukpekpe blibo ŋutɔ. You should help in this way. Aleke ke nèkpɔ be o ne ɖo nègbɔna machine afia ge kpɔ be o ne ye ŋutɔ ne adze agba adzi ga aƒli hã agbagba adze ga adzi ga aƒli. Ne afi sia afi mi adzi kpɔ ge wòakpɔ lea ekpɔ ge. Ta let's go on to the another process. Mɔmi, emia va afia, emi kpɔ be ne woli li na le afi ma vɔa, ne gbɔgbɔ be wogava na afi afia, nu ka tututu ya, nu ka dzi yim afia? Afia, ne míekui tso afi ma, míekui va afia, míva ɖo ne dzo dzi, ekɔ nake, edoa dzoa, eda ne ɖe dzoa dzi, mínɔ blum kple asi ŋu kekekekeke hafi wòƒuna. Wòƒu, ee hafi wòaƒu nenema abe ale yi ke wòle Vɔ
ee hafi aleka ko nɔ blubu gege hafi wòava ƒu aleka ɔ ɔ edɔ blibo ya meka ɖe edzi be meka ɖe edzi be godo machine aɖewo li yi ke enu ya me ɖeko wokɔ va de eme within some few seconds dzogbɔgbɔ na gbɔ ɖi kɔa ke enu ya woƒu menye woava do dzo blibo anɔ nake gblẽm with energy woƒe ŋku hã etsɔ megbe eh, i think there is so many machines out there yi ke eh, woate ŋu zã akɔ wɔ nu yɔ wòanɔ bɔbɔe ta mi dza agba miage ɖe mɔ mi dzi le plus two three three two four five five zero six zero five five dzi alo zero five five four five nine four two eight zero

So let's go mummy from here nukawo ga ɔ be ye nya va mi fia sia na fi mummy emie va ginger gbɔ efi be ginger aleka ko nɔna ya medzi be na leke to tso le fia hã ɖe process ka mo to na fi va zuna la ee ne tso afi ya emie kɔ ge ɖe tsi me emie klɔ ge ne mi kloe nyuie vɔ abe tsi wɔme atɔ me ne wokɔ nyuie vɔa afi mi gbɔna anyi nɔ ge ɖe ŋtsi alili kple asi Afia gatrɔ agava tɔ. Milili ke kple asi abe ale wolili ene hã. O ke dɔ blibo le dɔ me. Ehe edɔ blibo le dɔ ya me. E wozu be heya hã milili ge. Ee kple asi.
Milili nɛ. Miaƒe asi katã ŋu nadzo nɔ mia ve miakuwo mo aklɔ asi ava kpɔ amia lili ɖe asi ŋu hafi asia nava fa nu. Hafi nàva trɔ va kɔe ada ɖe dzoa dzi azɔ hafi ava ƒui wòava nɔ abe ee. Mikpɔ mi afi ke wolili le eye wolili vɔ ne míakpɔ afi ke wolili le. Afi ya míeva afi ya afi ya wokɔe tso kotokua ekɔ vɛ ya ye ya mumua me ya ye ya le afi ya mímekpɔ de asi ŋu haɖe o. Edzoa dzia ye míelui le dzoa dzi ye míva kɔ ɖe afi ta ye wòle afi ya afi ya míegbɔna gbɔ ge eka wluiwlui aɖewo le eme aleka dzidzi abe eka yawoa mígbɔna ɖe ge le eme ɖeka ɖeka ɖeka. Vɔ fia va di egoa me ee.
Ta menye process vie wònye o. Mìe elili ge, etso lili gbã mìe wɔ ge le mìe gbã ge le. Mìe klɔ ge, mìe klɔ ge gbã afi ava alili afi age va aɖo tsi dzodzoe akɔ ɖe edzi afui aɖe coconut oil le eme afi. Agava kɔe yi dzodzi. Dzodzi. Dzodzi vɔ ye mi ga gbɔna anyi nɔ geɖe ŋu. Ava ɖe ekawo ɖa le me. O, edɔ blibo ya lo. Eh, so fika ne le. I'm saying it again. Come to Keta Hekpa. Tegbi Hekpa ne na va na va ple nu ya. Eh, ne ne hiɛ le gbɔsusu me. Ebe ya kɔe kɔ ɖo ɖa me shia me. Va na va ple la fia. Eh, mi mi emo ha cham ne eh, machine so ne wanye be machine so ne kpo ɖe ne kpo machine ya ɖe li ne ne ma. Eke edɔ ya wɔm le wa tia wɔe no kwa. Geɖe madam ji, madam Suzy ji. le tɛgbi xekpa kple susu be enu yi wɔna nye nu bɔbɔe ne wòanye be wòlolo gã i don't think it should be a big factory over here yi ke a employ amewo so one district one factory ƒe ɖoɖoa medze be woage ɖe wo dzi kple susu be nanewo na ava mɔmi akpe enetɔ ya gɔme mi fifia mi yina ɖe ginger ginger ɖe process ka me wòtona Míage ɖe ginger ƒe processor hã dzi. So akpe mɔmi eh, ginger eyi ke wolili vɔa ye nye afia le afia. Mekpɔ be ya le sososoe. Eh, ta ye lili vɔa ye mi ekloe va kɔ ɖe afia. Ta tsɔ fia godzi kɔ eyi dzo dzi. Me yi dzo dzi vɔa ye wogbɔna ƒuƒu ga va nɔ abe aleka ne afi mi va de voti. Abali ke amewo li ewo le dzoa gbɔ eh, eme blum vɔ. Eme blum vɔ ke. Afi va kuna. Wɔ yi hafi afi mi gbɔna anyi nɔ geɖe ŋu. Are ka ɖo ɖa le me. Le me kekeŋ afia di. boite la me. Akpe, eh, medi be nànam woƒe location, afi ke miele le gaƒoƒo ya me, nànam ye. Oh, míele Tegui xekpa, Okay. Atagba House. Atagba Ya, House. eh. Akpe, ne nèle, oh, ne nèle afi sia afi ke ne video ya kpɔm eye ne ginger, eh, is it biscuit alo ginger, eh, as- chips kpakple, eh, coconut chips ya dim a, eh, va Keta municipality nava Tegbi Hekpa alo close to Busco Junction eh, ko na be Atagba House jim ko na enu ya kpɔ ge chips ya kpɔ ge le gbɔsusu me eh, ne ne be ya ayɔ nua wo da ɖi na gbɔsusu ma ɖe ne ye ya va ko ya va xɔ akɔ ju na yɔ yɔ le 024 50 60 55 ji alo 0554 594-280 dzi kple susu be nàyɔ ne nàwɔ ɔda tɔxɛ ma na wo. Mɔmie, ɛɛ mídi be míabia benefit ka tututu alo ne ne ame aɖe nu ya ɖum gbã míkɔ enetɔ gbã. Ne ame aɖe enetɔ ya ɖum ɖe, nu ka ŋu ame nyi ŋu nu ka wokpɔ go alo le eme? Wò ŋutɔ li ɖe asi fi nànɔ nya gblɔm na mí. Oo, nyateƒee. Me, mekpɔna, mekpɔ be Eo, woŋlɔ nanewo ɖe afia be ingredient, coconut, honey, and then lemon. Eh, magblɔ be enu ya woe le eme ya. Ko- me- Nu ka benefit kawoe le me? Benefit kawoe le me na a- ana mi? Nu ka nu ka wokpɔ ge miala tso me? Ame ɖe ku ne miɖuia, amenyinu geɖe le eme. Ee, kokonɔtia ewɔna enu geɖe geɖe tso amegbetɔƒomea ŋuti. Ta amenyinu geɖe le eme nakpɔ.
Hey. Ginger tɔa ya atike blibo wònye. Ne eve me vem, ne kpekpem, ne li ŋgo do sa ɖe ŋu. Oh, mawu ta ne ɖuia, ŋutɔ hã enane se ge le eme.
Míesi hã wobe be eh, taflatse eh, dɔ ya ge ge ɖe mía dome wobe ne ne ginger ɖu ginger ɖu kura akɔta ekɔkɔ ge edɔ ya mewɔ le go. Ta wɔna ɖe be yeaɖu ɖe kɔa. Yo madam Suzy le kaƒo dzesi ya yi ke nye zero two four five 506055 alo 0554594280 dzi kple susu be nàyɔ ne nàwɔ ɔda tɔxɛ ma. Enu ya nye ŋutɔ ame ʋe ya ɖo kɔ gakɔ yi ɖe aƒeme o. Makpɔ ɖa be mazẽ kpɔ be leke ye eme nuwo le hã. Ta mɔmi, egbã, nya ke ya le asiwò ne edua dza yi ke maybe kpekpeɖeŋu wokpɔ be wò mashini aɖe le yewo shi. Nya nye ŋutɔ koe gblɔm na wo. Mashinia wɔwɔ, nu ka nèdi be edua dza na awɔ kpe ɖe ye ŋu? Nyateƒee.
Medi be dua ne dza ne se nya ya mo ga koe da ba te o e mawu na ge ɖe ma me ɖe sia ɖe yi ke mlɔ anyi za wa ɖo ŋku suzi be dɔ ya dzi kple susu be ŋke awa kpe ɖe mia ŋu ne ma shi na ale mi fu kpem ne dzo dodo dzidzɔ kple nuwo fu ɖem na mia wa kpe ɖe mia ŋu mia katã mia awɔe ne wa nyo. Míawɔe ne wòanyi be ka ɖe edzi be ne wòanye be dɔ ya va zu one of the big time factory le afi ya, menye ame yawo ko xɔ ge na le afi ya o, and you take more than you can eye amewo anɔ you employ ame amewo xɔ ge ɖe dɔwɔƒe afi ya zã yi ke enye enu yi ke dɔwɔɖui na amewo yi ke sia ame ame akpe be ne dze agba eɖo dze ne Everlove TV mi wɔna ya ekplɔ ge ɖo kplikplikpli nakpɔ be ɖe leke fi ke mi aɖo hã to enukpɔla yiwo le adzɔge kple ekpuiƒe katã. Eh, míeda akpe na mi be mie edze agba kpɔ video ya le Facebook kple YouTube. Eh, share ne ame aɖe le afi aɖe nakpɔ kple zu be ale ke wowɔna wɔ edɔ yae. Share ne eh, ame aɖe factory ya ƒomevi le afi aɖe alo makpɔ be machine aɖewo li ye dze be woazã ko wɔ dɔ ya. Na ame aɖe akpɔe ne wòava kpe ɖe eh, anti Suzy ŋu kple zu be edɔ nayi dzi. Abe ale ke megblɔe Employment ƒe nyawoe le domea. Ne Aunty Suzy employ ame aɖewo ɖe afia, aɖe agba vi aɖe le dukɔ me ƒe fukpekpeawo dzi. Ta share video ya, Everlove TV, share to people so that they can view this thing and they can come and help Aunty Suzy for this great work. Thank you so much for subscribing to Everlove TV. And once again, I am Francis Everlove T. Thank you.